M'għandix għalfejn ngħidlek jien hawn ħafna teoriji u xnigħat ta' wieħed kif jista' jagħmel il-progress u jiddependi skont liema progress qed nitkellmu fuqu. Jiġifieri, tisma' per eżempju teoriji li jgħidulek l-aħjar tagħmel hekk biex titlef il-wejt jew l-aħjar tagħmel hekk imma Ċertu teoriji ma jiħdux f'konsiderazzjoni illi aħna ma rridux sempliċiment nitilfu xaħam żejjed, però nixtiequ illi ngħixu tajjeb, ngħixu komdi, ngħixu b'sistema illi kapaċi nżommuha għat-tul taż-żmien. U allura waqt li pereżempju, u forsi nista' naħsdek b'li ħa ngħidlek, Anke jekk bniedem għall-mod tal-kelma jagħmel xi dieta tal-M and M's, ħa nivvinta, tajjeb, jista' dak li jkun jitlef ix-xaħam. Għalfejn? Għax jekk imbagħad qed jaħraq iktar xaħam milli qed jikkonsma, mela ejja ngħidu bniedem, jien naf ħa nivvinta, ta, jiekol fil-ġurnata biss erba' pakketti M and M's, għall-mod tal-kelma. Erba' pakketti M and M's ma nimmaġinax illi bniedem ikun kiel wisq kaloriji għalihom, fis-sens illi imbagħad inti peress illi l-bniedem kif jiffunzjona anke meta aħna reqdin, tajjeb, qed nużaw xorta l-kaloriji, aħseb u ara jekk bniedem jagħmel l-exercise, aħseb u ara jekk bniedem għandu xogħlu li jiċċaqlaq, aħseb u ara jekk bniedem bħali għandu vizzju jferfer idejh, pereżempju, u jiċċaqlaq, tajjeb, daka kollha jammontaw f'kemm bniedem ħa jaħraq kaloriji. Issa, Hemm imbagħad anke ħormon partikolari li hija t-thyroid, illi din jekk ma tkunx qed taħdem sew, bniedem kapaċi jaħraq madwar 25 fil-mija, tajjeb, mela bejn 20 u 25 fil-mija, stmat ta' kemm bniedem jaħraq anqas jekk it-thyroid ma tkunx qed taħdem sew. Jiġifieri dan parenteżi żgħir, dejjem niċċekkjaw illi t-thyroid tagħna qiegħda taħdem kif suppost Għax dik hija hormone prinċipali li tgħinna nagħmlu il-progress. Ħa nerġa' mmur lura għal li kont qed ngħid, iwa jekk bniedem qed jaħraq aktar milli jiekol, anke qed jiekol, anke jekk qed jiekol per eżempju xi pakkett M&M's għal mod tal-kelma, bniedem xorta ħa jitlef il-weight. Imma. Aħna ħa nifqu hemm, aħna ħa ngħidu biss ħa nara x'se nagħmel biex nitlef il-weight u ma jimpurtani minn xejn aktar, l-aqwa li nitilfu. Hemm min jgħidli iwa, ġifieri mhux ħa niskanta, però normalment dak li jkun imbagħad taqbiżlu. Għala? Għax l-ewwel nett dat tip ta' ikel ma tantx jimlik. Ħa jibqagħlek dejjem dak l-aptit jew saħansitra ġuħ li tkompli tiekol. Kif nafu, dawn l-affarijiet artifiċjali ma fihomx vitamini u minerali jew ftit li xejn u għaldaqstant anke inti ma tantx ħa tħossok illi għandek dik l-enerġija, dik is-saħħa illi normalment itik ikel illi huwa naturali, ikel illi tagħrfu. U għaldaqstant din ma tkunx oġġett illi huwa sostenibbli minkejja li bih nitilfu il-wejt. Issa. Ħa ngħażżlek naqra oħra. Again, għax bniedem ikun tilef il-weight, anka jekk jiekol dawn l-erba' pakketti M&M's pereżempju biss f'ġurnata, bniedem xorta aktarx ikollu progress f'numru ta' markers jgħidulhom bl-Ingliż tas-saħħa, bħal pereżempju jsibu li għax bniedem tilef il-weight, għandu rata ta' pressjoni aħjar, għandu anke inqas riskju ta' kolesterol, dijabete, eċċetera Għax imma tilef il-wejt. Mhux għax dawk l-M and M's fejqulu xi ħaġa, jiġifieri l-M and M's mhux xi mediċina. U fejn qed nipprova nasal, naħseb indunajt. Li qed nipprova nasal hu illi diment illi inti qed tagħmel il-progress u diment li hija xi ħaġa li kapaċi żżomm mat-tul taż-żmien, hemm ħafna sistemi li tista' taqbad illi kollha huma tajbin. Tgħidli tal-M&M's tajba? Jekk l-unika skop tiegħek huwa li titlef il-wejt u ma jimpurtakx kif tħossok u forsi kif tidher u forsi kif taġixxi matul il-ġurnata, għax għandek anke ħafna min ikun nervuż, qisu frustrat, bla ma trid, bla saħħa meta jagħmel dawn it-tip ta' dieti kif semmejna bħal ta' xi M&M's, alright? U għaldaqstant kif qed ngħidu dak li jkun ma jżommiex. Għax l-unika raġuni għalihom dawn in-nies tkun li jitilfu il-weight. Imma hemm fatturi oħrajn li mbagħad ħa jwaqqfuk. Mela, imbagħad jeżistu affarijiet li huma aktar popolari, u hekk għandu jkun. Bħal pereżempju hemm min jgħidlek jiena nimxi ma' low carb diet jew low fat diet, jew il-favorita ta' ħafna, l-aktar waħda illi donna illi hija prattika għal ħafna ħafna u ħafna nies illi hija l-intermittent fasting. Issa, Mhux se nerġa' noqgħod nidħol ħafna fiha llum l-intermittent fasting u għalfejn hija prattika għax hemm ħafna videos ta' għalfejn aħna bħala sistema illi biha bniedem jista' jara l-progress fejn jidħol il-weight tiegħu u għaldaqstant ħa jara progress fis-saħħa, ħa jara progress anke fil-mod aktarx kif jiffunzjona minħabba li f'dak il-ħin illi aħna m'aħniex qed nieklu, il-ġisem mhux qed jikkonċentra biex joqgħod jiddiġisti l-ikel, imma qed jagħtina aktar qisu dik l-enerġija tiegħu biex nikkonċentraw fuq li qed nagħmlu, jekk hux xogħol, jekk hux exercise u x'inhu. Imma illum l-aktar li xtaqt ngħidlek huwa illi diment li inti qed tara l-progress jgħidlek x'jgħidlek ħaddieħor. U hawnhekk il-ħaddieħor qed nitkellem fuq forsi il-ġara jew xi ħadd fuq Facebook li lanqas biss jafek. Jgħidlek x'jgħidlek, jekk inti qed tara u tħoss u tgħix il-progress tiegħek, bl-Ingliż jgħidu don't change a winning course. Mela ħa tisma' ħafna teoriji u ħafna affarijiet illi jistgħu jitilfulek il-kunfidenza f'dak li qed tagħmel. Ii marelli! Xieraq li kont qed nagħmel ħażin, imma jien qed inħossni tajba. Jiena qed nara l-progress fil-ħwejjeġ. Jiena qed norqod tajjeb qed inqum tajjeb, jien għandi aktar nifs. Jiena l-ħwejjeġ qed joqogħduli aħjar. Imma jaqaw kont qed nagħmel xi ħaġa ħażina? Tħallix illi l-ġaġġ, l-imħallef ta' jekk hux qed tagħmel progress jew le, ikun xi ħadd fuq Facebook jew xi ġara. Inti qed tgħix u qed tħosshom dawn l-affarijiet, u hawnhekk ovvjament mhux qed nitkellem fil-każ ta' xi tabib ta' li jista' jgħidlek, uj, imxi inti tagħmel dik il-crash diet jew uj, qgħod attenta ta' għax solvejt ħaġa u skuża l-Malti fottejt oħra forsi, hawnhekk qed nitkellem fuq min just dak li jaħseb hu ħa jaqbad u jfaqagħhulek. Għax anke fejn jidħlu pereżempju studji xjentifiċi, Hemm ħafna studji differenti illi dawn trid kważi kważi tagħmilhom ħdejn xulxin biex tara verament wieħed x'inhu jgħid jew x'mhux qed jgħid. F'liema sens? Mela għandek per eżempju studji li juru kemm huma tajbin il-low carb diets, oħrajn ħa juruk kemm huma tajbin il-low fat diets, oħrajn ħa juruk kemm huwa tajjeb l-intermittent fasting. Però il-qofol ta' kollox huwa illi inti, Personali, trid issib daktar l-aktar dak illi jgħodd għalik inti. Mela waqt li pereżempju ħafna nies bħali jsegwu l-intermittent fasting għax inħossuha komda li aħna għandna gwida, management, illi ngħid pereżempju ħa niekol bejn nofsinhar u tmienja qabel kċina magħluqa u wara t-tmienja, l-aktar ħin forsi ta' tentazzjoni li dak li jkun imur fil-fridge inaqqar xi ħaġa, iġib xi ħaġa mill-freezer għal quddiem it-television, jew jordna xi ħaġa ħalli jgħaddi ż-żmien quddiem again it-television, hemmhekk naqtgħu dawk il-kaloriji kollha żejda. Għax, għax, u għax, il-logħba ta' kemm aħna nieklu u x'nieklu tibqa' l-aktar logħba importanti. Jekk hux low carb, jekk hux low fat, jekk hux intermittent fasting, L-importanti huwa, jiena qed niekol il-porzjonijiet li għandi bżonn jew qed niekol iż-żejjed, ġurnata wara l-oħra. Hu orrajt ikollok tieġ filgħaxija u inti pereżempju l-aħħar biċċa kejk ħadtha f'nofs il-lejl. L-għada kompli regulari, toqgħodx tgħid, Issa ħa nsawwat lili nnifsi. Jekk dik il-kejk, l-aħħar biċċa kejk ħadtha f'nofs il-lejl pereżempju, ħa nikkalkula sittax-il siegħa wara U il-Ħadd, għall-mod tal-kelma, niekol fl-Erbgħa ta' waranofsinhar l-ewwel darba. Tista' jekk trid, imma hemm għalfejn. Hemm għalfejn li għax għal darba ħadt drink żejjed, biċċa kejk żejjed u waqaft tiekol tard, toqgħod issawwat lilek innifsek biex timxi eżatt mar-regola? Le. Għax ħa nerġa' ngħidlek, anke jekk qed tagħmel intermittent fasting, L-aktar ħaġa essenzjali hija li inti qed tiekol il-porzjon li għandek bżonn u mhux iżżejjed, u idealment mhux nieqes wisq, għax kif semmejna f'videos oħrajn, inti jekk ħa tnaqqas mill-bidu, meta mbagħad ħa teħel, meta weħel xi ftit il-progress, ma tantx għandek fejn tilgħab, jgħidu bil-Malti, jiġifieri ma tantx għandek minn fejn tnaqqas jekk diġà qed tiekol ftit wisq. Plus, Illi inti iktar m'inti qed tiekol ftit, inqas probabbilment għandek enerġija, saħħa, mhux biss għall-funzjonijiet ta' kuljum, imma speċjalment għall-exercise. L-ikbar ħabib li għandna, illi forsi hawnhekk nista' ntik news oħra, m'hawnx min jgħidlek pereżempju eighty per cent diet, twenty per cent training biex tara riżultati, dik ma naqbel magħha xejn. Għax hemm diversi studji li jurik illi anke jekk bniedem ma jibdel xejn minn dak li qed jiekol, għax x'daħħal? Dak li jgħidulu resistance training, mela exercises bħalma nagħmlu hawnhekk at New Better Life in-Naxxar jew inkella online li jinvolvu weights, jinvolvu pereżempju bands kif qed naraw hawnhekk, jinvolvu anke li bniedem jużaw, his own body weight, jiġifieri laqqas biss nużaw apparat imma nużaw ġisimna stess, dumbbells, kettlebells, slam balls, whatever, hemm ħafna varjetà illi bih nistgħu nagħmlu resistance training ħalli mhux dejjem nagħmlu l-istess ħaġa imma l-importanti li nagħmluh b'mod regolari, imqar, darbtej, idealment forsi anke tlieta jew erbgħa, jew min irid għax anke għall-moħħ għandek min jgħidlek li jiena nippreferi nagħmel ftit u spiss għax jgħinni mentalment, tajjeb, illi bihom dawn ir-resistance exercises, għax aħna daħħalniehom anke jekk ma beddilna xejn fl-ikel, dawn li jgħidulhom il-health markers, mela il-pressjoni, iz-zokkor, ir-riskji ta' mard serju, kollha jkunu aħjar, kollha jkunu aktar favurina. Tajjeb, aħseb u ara jekk naqdu t-tnejn li huma mela. Jekk aħna qegħdin nagħżlu x'ħa nieklu, idealment fuq parir ta' nutritionist qed naraw daqsxejn x'inhu l-ammonti l-aħjar għalina, ibbażat fuq jekk inix mara jew raġel, l-età tiegħi, il-piż tiegħi, it-tip ta' xogħol li nagħmel, l-exercises li nagħmel. U, magħhom, jekk indaħħal anke ovvjament dan ir-resistance training, ara kemm bniedem ħa jkollu aktar, per eżempju, toning, jiġifieri inqas ħa jkollok dendil. Awtomatikament, avolja inti ma tarahiex, ħa tkun żidt il-metaboliżmu biex b'hekk taħraq iktar xaħam. U ħa nerġa' ngħidlek, għax dak kien l-iktar skop tal-video tiegħi illum, illi inti diment li qed tħossok tajba jew tajjeb, li qed tara r-riżultati u li timmaġinak li dis-sistema tibqa' żżommha, Ħallihom jgħidu, dimenti li mhux it-tabib jew il-fiżjo tiegħek. Ċikku l-poplu ħallih jgħid, għax li ħadem ma' ċikku l-poplu, mhux bilfors jaħdem miegħek, u mhux bilfors huwa komdu għalik. There are many ways jgħidu to fetch something, mhux bilfors sistema waħda biex nasal għall-irrid. Mela pereżempju min jistad jista' juża l-qasba tas-sajd, jista' joħroġ fuq id-dgħajsa biex jistad, xorta tista' tistad, biex inġib eżempju vera sempliċi, tajjeb? L-importanti illi naraw u nħossu il-progress. Kemm hu importanti wkoll illi inti jkollok is-sapport. Idealment l-iktar nies illi jżommuha huma dawk in-nies li qed jagħmluha f'ambjent ta' komunità, illi pereżempju hawnhekk ħa nerġa' nsemmi li nagħmlu aħna hawnhekk. Illi bniedem jiltaqa' ma' nies simili tiegħu, illi bniedem jagħmel il-kuraġġ b'ħaddieħor, hu jagħmel il-kuraġġ lil ħaddieħor ukoll għax kultant aktar nagħmlu kuraġġ meta nagħtu l-kuraġġ lil ħaddieħor u idealment dejjem fejn jidħol exercise ikun hemm coach jew coaches kwalifikati, fejn hemm l-ikel dejjem ikun hemm nutritionist li ħad ippjanalna il-pjan tal-ikel, però tra l dire e l fare c'è un gran mare jgħidu, jiġifieri billi jkollok plan tal-ikel u forsi m'hemmx min jissapportjak, m'hemmx il-min issaqsi eċċetera, ma tantx ħa naslu, normalment. Għaldaqstant tajjeb illi anke ma' nutritionist tiegħek inti, pereżempju aħna li nagħmlu nagħmlu sistema ta' online follow-ups li dak li jkun lin-nutritionist jista' jibgħatilha dak li qed jiekol, forsi ritratti jew jgħidilha bil-miktub, jistaqsiha l-mistoqsijiet li jkollu, jagħmlu anke zoom meetings biex dak li jkun ma joqgħodx jinqala', biex dak li jkun jibqa' jkollu il-follow-ups. ħalli fejn hemm bżonn anke jżid, jirranġa, jiddiskuti, whatever. Għax dan waqt li hija sistema li importanti li nżommuha għat-tul ta' żmien, is-sistema hija dinamika. Jiġifieri jekk jiena, pereżempju, llum għandi bżonn elfejn kalorija u tlift għal mod tal-kelma maż-żmien ħames kilos, mela wara li neħħejt dawk il-ħames kilos m'għandix bżonn l-istess ammont ta' kaloriji, aktarx għandi bżonn inqas jekk jiena nixtieq inkompli nitlef il-piż. U qed nitkellem fuqi biex inġib eżempju, ovvjament, għax jiena min jafni ma fini xejn, anzi għandi bżonn intella' naqra bejnietna, dak it-target tiegħi li ntella' xi ftit naqra oħra ma sir. Insomma, dak suġġett ieħor. Però naħseb fhimtuni, illi waqt li rridu nsibu sistema illi nżommuha t-tul taż-żmien, dis-sistema hija dinamika u kemm hu tajjeb illi jkollna s-sapport ta' min jaħdem fl-area illi huwa kwalifikat biex aħna, iva, dik is-sistema nżommuha t-tul taż-żmien għax matul iż-żmien ħa jkollha bżonn tiġi modifikata xi ftit ukoll. U diment li oġġett qed jagħtik ir-riżultat, jgħid x'jgħid dak li jkun, speċjalment min mhuwiex kif qed ngħidu xi tabib jew xi fisjo, tagħtix kasu jekk inti qed tarak, qed tħossok, qed taġixxi u anke r-riżultati tat-testijiet li tagħmel tas-saħħa tiegħek qed jidhru li huma tajbin. Nawguralek ġurnata mill-aqwa u nawguralek is-saħħa u l-ġid.